Thirtu te chi bai leh vek ule. Cyclone vanga chhiatna nasa tak kan tawhna kara zirlai te tan thu lawmawm tak mai puan tur lo sawi leh lawk ila. Shillonga college admission ti duh tan nehu chuan a hnuaia college in affiliate zawng zawng tan. CUET exam ngei ngei ngaihloh thu a lo puang leh ta a ni. Hei hi kan siam zawm tak Pu Conrad Sangma in official in nimin mai ni sawmhnih pakua thlanga khan a puang zar a ni. Hei hi kan Union Education Minister zawm tak Pu Dharmendra Pradhan chuan Nehru hnenah hriattirna phalna a rawn pe a ni. CUET nei leh nei lo chungchangah hianin buaina a tam viau mai a, a thenkhat an in register thei lo va, an exam thei lo va, thenkhat exam atluang taka exam an awm laiin chuvang chuanin CUET nei lo pawh khan tunah chuanin kan buaina zawng zawng kha a lo kiang ta a, Shillong College tha tak takah hianin online in in apply chur chur thei dawn ta a ni, kan college kal duhna khan website college. ah hrang hrang te kha Google ah te han zawng ila a link a lo lang mai thin a ni tin hei college hrang hrang Mizo help line ka lo dah leh bawk a in lo contact thei ang a hei kan Mizo Mizo student union member fel tak tak te hi an college an chin in lo zawt fiah vek thei dawn a ni. Tin Shillong a hostel chungchang hi zirlai nu leh pa thenkhat in lo sawi tur a min tih ang in ah a tlangpui ka ngaihmawh te Ka vei te han sawi zuai zuai ka duh bawk a. Zirlai naupang ten class eleven leh class twelve an zir chhung hi chuanin college hostel nei ah hianin zir theih a hlu hle in ka hria a. Tin kum la tlin hma hianin thian te tiang ang zawm loh hreh hun lai peer pressure nat lai a ni a. Duh loh ang ang in awm a awlsam em em a. Chuvangin nu leh pa ten kan fate kan hmuh phak loh a kan dah dawn a nih pawh in an kalna tur college te hi. chu tha lo tak tak awm lo a tha tlangpui vek a, an awmna hostel tur hi kan thlanpui thiam a tul hle in ka hria. Shillong ah hianin hostel hi kawi tin ah a awm a maw tih theih a ni a, college leh school te hostel nei nghal hi a tam lo hle leh nghal a, chuvangin an awmna hostel tur kan thlanpui kawng ah nu leh pa te fimkhur a tha ka ti hle mai. Engtin nge kan fimkhur pui ang kan tih chuan hostel. Kan zawn chungchangah hian a hmasa berah chuanin an hostel rules te, an fipek dan te uluk taka kan zir hmasak a tulin ka hria. Shillongah hianin hostel hi kawi tina a awm a, college leh school hostel nei nghal hi a tam lo hle leh nghal a. Chuvangin an awmna hostel tur kan thlanpui kawngah nu leh pa te fimkhur a tha ka ti a. Engtin nge kan fimkhur pui ang kan tih chuan pakhatnaah chuanin Hostel kan zawn kawngah hianin an hostel rules te, an fipek dan chungchang te uluk taka zirchian hmasak a thain ka hria. Kan hostel thlan chu engzat nge capacity awm, mi engzat nge awm thei dawn tih te, mi tam lutuk ang chi awm nge ni a, mi tlem lutuk nge, paying guest ang leka enkawl nge an nih tih te, strict taka enkawl a ni em, Warden in a thut chilh nge a hostel neitu in uluk takin a thut chilh ti te en fel a tul ka ti a. A neitu thut chilh tluka enkawlna tha chu a awm theihna rinawm lo. A chhe berah pawh a neitu chuan zir theih lohna tur khawpa, boruak, bengchheng siam te, zu leh rui theih thil ti te nena awm ho te khatiang anga, Zu leh ruihthei thil men a thlak a, ngaihmawh lova an awm mai mai theihna ang te kha khatiang boruak kha siamin a rinawm lo a ni. Zirlai nih lai hianin peer group influence hi nat em avangin an thiante, an room mate te emaw khatiang ang ruihthei thil ti emaw, nula ler kawh tak te emaw, beer inching te emaw, mei zuk ching te emaw, Mi zuk ching te emaw. Khatiang kha room mate an lo neih palh chuan kan fate pawh khan an zir ve mai dawn tih na a ni a, kha kha fimkhur tul em em na pakhat chu a ni. Tin, pahnih naah chuanin nu leh pa in hostel neitu emaw warden te direct a contact theih hi a tha hle bawk a ni. I fanu fapa kha eng nge a dinhmun, class a kal tha em, lehkha a zir tha em, pawnah a awm ta mem, hostel deadline a bawhcheng u nem tih te ngun taka A enkawltute, Warden, te maw neitute maw zawh ṭhin a zawh theih ṭhin hi a ṭha hle a ni. Hostel hi chu tui a ṭhat a, room a hrisel ṭhat a. College a hlat lutuk loh chuan ei leh in chungchangah hi chuanin a tlangpuiin Shillong hostel te ahh an ei leh in te a ṭha tlangpui a ni tih kha min lo hriat sak ul a. Tin, a pathumnaah chuanin kan ngaimawh tur zawka ka ngaih chu. Hmeichhia an nih chuan an chenna chu a safe tha em? A him tha em? Mipate an lut thei thin em? Pawnlam mite leng lut an hruai lut thei em? Tih te tiang hi kan ngaih pawimawh tur niin ka hria a. Pawnlam mi hruai luh dum dum te khatiang mipa luh theihna te kha a him lo a ni. Tin. Tui hman tur tha an nei em? Tui a tam tawk em? tih te, bathroom leh toilet a mi chengte nen a indaih mawi tawk em? tih te pawh en tel a tha. Heng hi kan ngaihpawimawh hmasak tur a ni. Ei ei leh in te ai mahin. A tlangpuiin kan Mizo mipa te zuk leh hmuamah an fihlim lo thin hi ah fel tam tak an awm laiin fihlim tam tak an awm laiin a fihlim lo hi an. Thahnem thin viau mai a, hmeichhia te erawh chu tlangpuiin enkawl an nuamin an awlsam viau thung. Keimah mitinna hmuh ve chinah pawh nu leh pa tam takin kan fate moral and character kan siam ngaih pawimawh aiin hostel free leh building nuam changkang zawk free tak tak te kan thlanpui duh tlat thin erawh hi chu kan sawi phak a ni lo va, nu leh pa ten chhungkua kan enkawl dan leh kan fate kan discipline dan a inang lo em em a. Mahse a tawpah chuanin a sawhkhawk pawh kan tuar fo thin a nih hi. Kan nu leh pa tam takin an fate thusawi apiang an ngaihthlak sak a, an duh duhna an insawntîr thinna tlangpui hianin a nu leh a pa ten a tirah duh taka hostel-a an rawn dah. An hostel rawn thlan te pawh hi. A tuahpah chuanin kum khat an vei chuanin an kalsan a, an hmuh phak loh hostel an fate thlanah khanin an awmtir leh mai thin a ni. An problem an vuivaina te, an hostel neitute emaw warden te emaw direct a zawhna chang hriat thin te hi a tha hle mai a. Tin, awlsam taka solve theih te pawh a lo ni thin a. Chuvang chuanin aah hostel neitu emaw warden te hi direct a kan biak ve fo te hi a tha a ni. Tin, ka sawi leh duh pakhat thil pawimawh deuh mai chu nu leh pa thenkhat ten an fate dik lohna leh that lohna hrilhtu haw ta daih te, an fate thil sual ti thei loh anga ngai ta tlat te hi an awm thin a. An fate tan ta tlat mai hi an tam em em mai a, chuvangin i fate that lohna an hrilh duh che chuan mipa ngai tak an ni tihna a ni a, chuvang chuanin. I fate that lohna te, dik lohna te hrilhtu che kha chu haw lovin a kawm ngeih zawk la, i tifuh tlangpui zawk ang tih kha ka sawi duh a ni. A tlangpuiin tumah hianin heng nu leh pate hnenah hian report pe duh hi an awm lo tlangpui a, mi that lohna sawi te nuam an ti lo va, mahsela i fate that lohna an hrilh duh che kha chuanin a hrilhtu che kha i fak zawk hle turah ka ngai a ni. Ti zawng kha hostel chungchanga ka rawn sawi theih te chu ni hrih phawt mai se la, sawi tur dang pawh a la awm nual a, ni dang atan kha khek ta ila, tunah chuanin thu lawm awm deuh pakhat mai helaia ka rawn tar lan ang hianin Saint Anthony's College-ah hian evening class hi a awm a, dar. Late tang a dar sarih ni tain ka hria. Hei ka lai ka tar hi uluk takin lo en ta ula, hetah hianin pawisa nei lo tan leh pawisa a harsa tan leh mark hniam tan khanin aah higher studies college te kan kal ve duh chuanin hetah hianin chance a awm a. Chhuna hnathawk duh te, inhlawh duh te leh zir ve hram a, college han pass ve hram duh tan chuan he thil hi a hlu hle mai a. Saint Anthony's alumni ho ina'n buatsaih a ni a, graduate pass pass out three batch an nei tawh tih an sawi a ni. Chuvang chuanin online a apply thei a, kum khatah cheng sang sarih chauh chen tur a nih chu. Chuvang chuanin chhun lam hnathawk duh tan chuan he college ah hianin in admit theih a ni a, aah BA Arts ah khanin aah Khasi leh Philosophy a ni a. Tin, BCom ah khanin Management lak theih a ni a Honour subject ah. Chuvang chuanin hetiang a zan lama zir kan duh a nih chuanin a tlawm zawkin zirna chance an hawng a ni tih hria ila chance kan lak vat. a duhawm hle a ni. Hei online ah hian apply theih a ni a, helaia ka tar hi uluk takin kan lo chhiar dawn nia. Khatih zawng kha vawiin atana video ka rawn siam theih te chu a lo ni leh ta a, ka video te min lo ngaihhlut sak a, min lo subscribe sak a, min lo en chhuah sak thin avangin invai chungah lawmthu ka lo sawi nawn leh a. He hei aia tangkai zawk te leh hmuhnawm zawk te rawn dah zel ka lo tum dawn nia, tuna tan chuanin in za vaiin mang tha vek ule.